א גוטן מארגן ערב שבת קודש פרשת עקב, און אונז זעמיר ארויסגעגאנגען פונעם הייליגן לאנד צו מסכם זיין נאך ניצוצות הג ס, ווייל יעדע סיבה פארוואס מען גייט ארויס אין חוץ לארץ איז נאר כדי מסכם זיין און צאם צו זיין מיט די ניצוצות, סאו אונז זעמיר יעצט דא אין איטאלי, אין איטאליע של יוון אדום, און אונז זעמיר אויפן וועג צו שווייץ, האב איך אריינגעסטאפט דא קודם צו פארלערנען דעם שיעור אז ענק טייערע צוהערערס זאלן נישט ווערן פארלאזט, ווייל אפילו איך בין אויפן וועג און אפילו איך בין בין דרך לדרך, פארגעס איך נישט אז חק איז חק ולא יעבור. סאו וואלט איך געהייסן מאכן בזריזות היינט, וויבאלד אונז האבן נאך א וועג פון דריי פיר שעה אנצוקומען צו אונזער מיעדיגע פלאץ ווי די עולם ועד האט אין די שווייץ. סאו לאמיר אנהייבן גלייך די פרשה עקב יום שישי, עקב ט, פסוק יט ח, די היינטיגע שיעור איז געספאנסערד לעילו נשמת ר' ברוך יודא ב ר רבי שרגא שמואל בן טשאבא רב ז ל, מיין פעטער ר' ברוך יודא שניצלער, ווי יעדער איינער ווייסט איז ער געווען א א גרויסע א א זייער מקורב צום רעבן, איז געווען דער שיבער אין ביים ביים. ביים הייליגן אין אלע אין די סאטמארע מצה בעקערי פאר יארן לאנג, זייער זייער נאנט געווען, די רבי האט אים זייער שטארק ליב געהאט, און מען קען אסאך פארציילן וועגן אים, פעטער ברוך איד איז געווען זייער באליבט ביי יעדן איינעם, און טאקע איבערגעלאזט א שטוב, א פארצווייגטע היימישע אידישע שטוב אין סאטמאר אימפעריע, זיין איידעם איז ר' משה פרידמאן דער גאבע, ר' משה גאבע, און די זינען און די אייניקלעך, ס'איז די היינטיגע שידוך געספאנסערט דורך די אייניקל, די עילוי נשמת די זיידע. סאו, לאמיר אריין גיין יעצט דא, קאפיטל, די יארצייט איז געווען נעכטן, קאפיטל ט' פסוק י ח, ואת נ, אה ניין, ס'איז היינט? ניין ס'איז נעכטן געווען, ואת נ פ ה, זאגט די פסוק ווייטער משה רבינו פארציילט ווייטער אין קורצן די היסטערי פון אידן פאר ער געזעגנט זיך מיט זיי אויף די וועלט, פון די וועלט, זאגט ער זיי, דו ווייסט אז די היסטערי אין סאמווער, גיי דורך די היסטערי שנעל אזוי, קען מען עס אויך שנעל דורך גיין, דער סנאפאל אונז כ'האב זיך געבעטן לפני השם, כ'האב זיך אראפ געווארפן, דער סנאפאל מיינט כ'האב מיך געווארפן, נפל, פאל, איין פעלט פאר לפני השם, פארן אייבערשטן כראשונה אזוי ווי די ערשטע מאל ארבעים יום, אזויפיל מאל וויפיל די ערשטע מאל, וויפיל טעג וויפיל די ערשטע מאל איז געווען, ארבעים יום וארבעים לילה, פֿערצן טעג און פֿערצן נעכט, לחם לא אכלתי, ברויט האב איך נישט געגעסן און מים לא שתיתי און וואסער האב איך נישט געטרינקן, על כל חטאתכם, וועגן ענקערע זינד אשר חטאתם זעצט אויס געזינגען גלייכט וואס רע בעיני השם, צו טון איז שלעכטס פארן פארן אויגן פונעם אייבערשטן להכעיס אים צו דערצערנען, כי יגורתי, ווייל איך האב מורא געהאט מפני עוף החיים און פון די צארן אשר קצף השם עליכם וואס דער אייבערשטער האט געצערנט אויף ענק להשמיד אתכם ענק צו פארטיליגן וישמע השם אלי, דער אייבערשטער האט מיך צוגעהערט גם בפעם ההיא און אויך אין יענער צייט, איבער אהרן, און מיין ברודער אהרן איז סנוור בשם מרת האט זיך אויך דער אייבערשטער זייער געצערנט און אים להשמיד אים צו פארטיליגן, ואתפלל כ'האב אויך געדאוונט גם בעד אהרן אויך וועגן אהרן בית אין יענעם טאג אין יענער צייט, ווערט חתס ח' און ענקער איז זונטאג שרת יצים זיי צו געמאכט א סוה עגל, לקחתי האב איך גענומען ואשרף עושה באש כ'האב עס פארברענט ואקז עושה תו חוים היטב, כ'האב עס צוהאקט און צומאלן אויף גוט עד אשר דק לעפר ביזלאנג עס איז געווארן אזוי ווי שטויב, ואשליך את עפרו און כ'האב אריינגעווארפן די שטויב על הנחל אין דעם טייך היורד מן ההר וואס גייט אראפ פון בארג איבער תבערה און דעם פלאץ תבערה דארטן וואס ער האט זיך דאס אויך געוואלט דערצערן דעם אייבערשטן דארטן וואלט עס געבאדערט אז דער אייבערשטער נעמט ענק דריי טעג אין איין צי כאטשיג דער אייבערשטער האט עס געטון נאר אויף ענקער טובה וועגן כדי ענק אריינצוברענגען נענטער צום הייליג לאנד איבער מסע. און ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, האבן זיי געשריגן איה ה' ברכי בני אם עיין, איבער כברת התאווה, דאן האבן זיי עס געגליסט פון פלייש איבער מקציפים איסן בית ה', ווען דאס איז געווען דער צערנער פארן אייבערשטן איבער שלוח השם עסכם, ווען דער אייבערשטער האט אים געשענקט מקדש בני, ליימער אזוי צו זאגן, אלי גייטס ארויף און רשיעס ארץ גייטס יאשן דאס לאנד, אשר נשאתי לכם, איך געב עס פאר ענק, ותאמרי יעצט עס ווידערשפרינגען עס פי ה' אלקיכם דעם מויל פונעם אייבערשטן, עטס עס נישט געטראסט, ולא האמנתם לו, עטס עס נישט געגלייבט. אין אים, ולא שמעתם בקולי צו האסט נישט געהערט צו זיין קול, נאר ממררים ביעצם, און ווידערשפענונג זענט עס געווען עם ה' מיטן אייבערשטן ביום דעתי אתכם, פון ווען כ'האב ענגעל געקענען צו לערנען, ווען כ'האב מיך כ'האב אנגעהויבן צו קענען האב איך שוין געזען אייביג טראבל, ווער עס נפל איך איך בין געפאלן ווייטער לפני ה' פארן אייבערשטן אז ארבעים יום, ווער עס ארבעים לילה דעם די פערציג טאג און פערציג נאכט אשר נפלתי וואס איך בין געפאלן. כ'האב מיך אראפגעווארפן, קום און השם להשמיד אתכם האט דער אייבערשטער געזאגט אז ער גייט ענק פארטיליגן, ואתפלל אל השם און איך האב מיך געבעטן צום אייבערשטן וואויל מיין, כ'האב געזאגט אז השם אלוקים באשעפער אלוקים אל תשחית עמך ונחלתך, פארדארב נישט פארטיליג נישט דיין פאלק און דיין נחלה אשר פדיסו, דו האסט דיך אויסגעלייזט בגדליך מיט דיין גרויסע האנט אשר הוציאתיך מיט דיין גרויסקייט. אשר יצאתכם פון מצרים דו ביסט ארויסגעצויגן פון מצרים ביד חזקה מיט א שטארקן האנט, זכור לעבדיך, געדענק דיינע קנעכט לאברהם ליצחק ליעקב, אל תיפן, זאלסט דיך נישט ווענדן דיין פנים, זאלסט נישט קוקן אל קשי, צו דיין הארבקייט אויף אמער זר פון דעם דאזיגן פאלק ברשע און צו זיין שלעכטיקייט וועלכע טוט עשה צו זיינע זין, ותאמר יא, פן יאמרי וועלן וואס טאמער וועלן זאגן הארץ די אלע איינוואוינער פון דעם לאנד, אשר יצאתנו וואס דו האסט אונז ארויסגעצויגן משם פון דארטן, אה, מבלי חו ארץ השם כ חס ושלום, די אייבערשטענס האנט קען נישט להביאם זיי זיי אריינברענגען לארץ צום לאנד אשר דיבר אלהם, וואס האט גערעדט וועגן זיי? נאר אמת שנאת ה' אויסן ווייל האט זיי פיינט געהאט, הוציאם האט ער זיי ארויסגעצויגן להמית אין במדבר זיי צו הרג'נען אין מדבר, דאס איז געווען די סעלושען. ואבער והעם עמך ונחלתך, זיי זענען דיין פאלק און דיין נחלה, אשר הוצאתיך וואס דו האסט ארויסגעצויגן בכוחך מיט דיין כח הגדול די גרויסע, און ביז רחל און תימן אויסגעשטראקטן ארעם. בעת אי יענע צייט. ביי די ענדע פון די מיטלסטע פערציג טעג, אמר ה' האט דער אייבערשטער געזאגט אליי צו מיר, פסל לך, האק אויס פאר דיך שני לוחות אבנים כראשונים, צוויי שטיינערנע טובלען, אזוי ווי די ערשטע, ועלי אליין קום ארויף צו מיר ההר אויפן בארג, ועשיתי לך ארון עץ, און זאלסט מאכן פאר מיך, פאר דיך, א קאסטן פון האלץ, ואכתוב על הלוחות, און איך האב געשריבן אויף די לוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, די זעלבע צען ווערטער וואס זענען, צען זאכן זענען געווען געשריבן אויף די ערשטע לוחות אשר שבעת וואס דו האסט צעבראכן, ושמתם. און דו זאלסט זיי אריינלייגן בארון אין קאסטן, ואז איך האב אזוי געמאכט, ארויף א קאסטן עצי שיטים פון טענען האלץ, ואפסול, און איך האב אויסגעהאקט שניי ליכטס אויף בארון צוויי שטיינער מיט טובלן כלשונם אזוי ווי די ערשטע, ואל, איך בין ארויפגעגאנגען אין הרה אויפן בארג און שניי ליכטס בידי, און די צוויי טובלן זענען געווען אין מיינע האנט, ויכתוב. און דער אייבערשטער האט געשריבן אלע הלכות אויף דעם טובל'ן כמכתב הראשון אזוי ווי די ערשטע שריפט את עשרת הדברים די צען געבאטן אשר דיבר ה' וואס דער אייבערשטער האט גערעדט עליכם צו הענגן בהר אויפן בארג מיט אייך ווייס שוין אינמיטן די פייער ביום הקהל אין די טאג פונעם פארזאמלונג ויתן ה' דער אייבערשטער זאל געבן א לייט צו מיר ואופן און איך האב מיך געוואנדן אזוי ווי איך וויל שוין גיין וארד און איך האב אראפגענידערט מיט נאר פונעם בארג ואשם און איך האב אריינגעלייגט את הלכות די טובל'ן בארון אין דעם קאסטן אשר עשיתי וואס איך האב געמאכט. ווי שם זענען דאן געווען קאשע צוויי נעשמות ווי די אייבערשטער האט מיך באפוילן. און בני ישראל, אידישע קינדער די נאסי האבן געצויגן מבית בני יעקב פון די ברונעמס פון בני יעקב, מסעירה קיין מסעירה שם מאת אהרן, דארט האט זי געמאכט א גרויסן הספד אויף אהרן, ס'האט זיך אויסגעקוקט כאילו איז דארטן זיי אהרן געשטארבן ויקבר שם כאילו איז דארטן איז באגראבן געווארן ווי כהן אלעזר בנו און זיין זון אלעזר האט איבערגענומען תחתיו שטאטס און ער איז געווארן כהן גדול. משם פון דארטן נאסי הגדגודו, זענען זיי געצויגן פון גדגוד און מן הגדגודו יטפתו קיין יטפת. מיר פארן גיין יו ט פאר ארץ די לאנד נחל המים ווי עס איז נאר טייכן וואסער וואו הייס א הי הי הי אין יענע צייט דאס הייסט די ערשטע יאר ווי זיי זענען ארויס פון מצרים און עס איז עס טויע געווען דעם עגל אבער די לווים האבן זיך נישט טויע געווען די לווים האבן זיך געהאלטן שטארק אקעגן דעם אבער וואס האט די אייבערשטער געטון הבדל השם די אייבערשטער האט אפגעשיידט ער שיידט הלוי לשבט הלוי לוסי הייסט עס ארום בעזרת השם צו טראגן דעם קאסטן וואס געפינט זיך דארט אין לוחות אויף זיי שטייט אויפגעשריבן דעם אייבערשטנ'ס וואונד לעמוד צו שטיין לפני השם פארן אייבערשטן א שעה צו צו באדינען וואס מיינט צו גענומען די כהנים וואס שטאמען פון שבט לוי אלא וואו רייך און צו בענטשן די אידן בשמו אין זיין נאמען עד היום הזה ביז צום היינטיגן טאג. יעצט דא מיין חק איז געדעמעדזשט און ס'פעלט א פעידזש, אבער די אייבערשטער האט מיך געשיקט פידבעק דא, בעקאפ, סאו ווי האלט מיר אונז? כ פסוק ח'? לאמיר גיין צום פסוק ט'. אההה על כן דעריבער לא היה לו לייב יהיה חלק בנחלה עמך, זיי האבן נישט געהאט קיין חלק צוזאמען מיט זיינע ברודערס השם יהיה נחלתו, די אייבערשטער זאל נחת כאשר דברי השם אלקיך לו, אזוי ווי די אייבערשטער דיין גאט האט גערעדט צו אים, ואנכי עמדתי בהר, און איך בין געשטאנען אויפן בארג ביום כי יום הראשון אזוי ווי די ערשטע טאג, ויבום יום הבאים ליידער פארטיגס טאג און פסח נאכט, וישמע השם אלי, די אייבערשטער האט צוגעהערט צו מיך גם ביי פעם ההיא און דאס מאל אויך, ולא אבא השם אשר חייתיך, די אייבערשטער האט דיך נישט געוואלט פארטיליגן, ויאמר השם אלי, און די אייבערשטער זאגט צו מיך, קום גלייך, גיי, שטיי אויף און גיי למסע לפני העם, ויבואו און קום וירשו את הארץ און ירשן דאס לאנד אשר נשבעתי לאבותיכם, וואס איך האב געשוואוירן צו זייערע עלטערן לויס אסלאם צו געבן פאר זיי, ואתו ישראל, אפילו עס האט זיך געזינדיגט, אפילו עס איז דורכגעגאנגען אזעלכע שוועריקייטן, ואתו ישראל, יעצט די אידישע קינדער, מה ה' אלקיך שואל מעמך, וואס דען בעט שוין דער אייבערשטער פון ענק, קום ליראת ה' אלקיך, אז זאלסט האבן א יראה, אן אויך אסמות פונעם אייבערשטן, זאלסט רעספעקטן, פארשטיין וואס דאס איז, וויאזוי קען מען דאס טון ללכת, און זיי גייען בכל דרכיו אין אלע זיינע וועגן, לאהבו אותו, און אים ליב צו האבן, ולעבוד את השם אלוקיך, און דורך אהבה, זאלסט זיך דינען דעם אייבערשטן בכל לבבך, מיט דיין גאנצן הארץ ובכל נפשך, און מיט די גאנצן זעל, לשמור את מצוות השם, צו היטן די מצוות פונעם אייבערשטן ואת חוקותיו און זיינע געזעצן, אשר אנכי מצווך היום וואס איך באפעל דיך, לטוב לך, פארוואס הייס איך עס? אז דו זאלסט קענען באקומען שכר, דו זאלסט קענען קומען באקומען אן אננשאפט, דו זאלסט קענען זיצן במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, טוב לך, ס'איז דאך אלעס נאר פאר דיין גוטס, הנה לה' אלקיך, ס'איז דאך פאר'ן אייבערשטן דיין גאט א שמים, די הימל, השמים השמים, הארץ, דאס ערד, דאס לאנד, וכל אשר בו, און דאך, אפילו דער אייבערשטער איז אזוי גרויס און דער אייבערשטער האט אזויפיל און ער איז דער גאט פון אלעם און ער האט דאך אלעס, ער קען דאך סיי וואס, אויסשוזן, אבער רק באבי שיחו און דווקא אין דיינע עלטערן חשק השם האט די אייבערשטער געגליסט צו וועמען, צו דיינע עלטערן, לאהב אותם זיי ליב צו האבן, ויבחר און ער האט אויסדערוועלט בזרעם אין זייערע קינדער אחראים נאך זיי, בכם און ענק, וואס טייטש ענק? ענק זענען די קינדער נאך דעם, איך און דיך, אונז זענען אלע די קינדערלעך די בזרעם אחראים, מכל אומות פון אלע אנדערע פעלקער כהיום הזה, אזוי ווי מיר זעען די היינטיגן טאג אז זיי זענען געגליסט ביים אייבערשטן פון אלע פעלקער, און מ'האלט אים, שכוח, ברכת דרך. און מ'האלט אים, ער זאל זיך אוועקשניידן את ארלת לבבכם די פארשטאפונג פונעם קארץ, וארפכם ווען ער גענאקט. לא ישחק שי אוי עס זאל זיך נישט מער אזוי פארהארטעווען, טעיק איט איזי, פארוואס, כי ה' אלוקיכם, ווייל דער אייבערשטער אונזער גאט, היא, ער איז אלקיי ואלוקי אלהים, דער גאט איבער אלע מלכים, ואדוני הוא אדונים, און דער האר איבער אלע הערן, האלקיל הגדול הגובר והנורא, דער באשעפער דער גרויסער דער שטארקער און דער פארכטיגער אשר לא יסור פניו, וואס טייטש ער איז נישט. ער איז נישט נושא פנים ולא יקח און ער נעמט נישט קיין שוחד און נישט קיין מענטשליכע זאכן וואס מען קען אונטערקויפן, עושה משפט עתיד דעם דין יושם פון א יושם ואלמנה און אלמנה נעמט זיך אן פאר די וואס קענען זיך נישט אננעמען אליינס, ואוהב גר און האט ליב א גר לאז עס לו אים צו געבן לחם ושמלה וברויט און קליידער, איז במילא ואהבתם את הגר זאלט עס ליב האבן דעם גר, כי גרים מי ישם ער האט זיך אויך געווען גרים בעת מצרים לעלם מצרים את השם אלקיך. פונעם אייבערשטן דיין גאט, טו דאס זאלסטו מורם עושה תעבור, אים זאלסטו דינען און בושת בגרון, אים זאלסטו דיך באהעפטן, און נאר ווען דו טוסט די זאכן בשמו תשוב און מעגסט שווערן אין זיין נאמען, היא תהילתך, ער איז דיין לויב, קענסט דיך בארימען מיט אים אז דו ביסט א קנעכט צו דעם קעניג, וועלכער קעניגט איבער די גאנצע בריאה, ווייסט וואס דאס מיינט? ס'איז דא מענטשן וואס זאגן, אה, איך באלאנג צו די און די קהילה, ער איז מיין רב, אקעי, איינער וואס איז דער צדיק הדור. איך בין א חסיד פון דעם צדיק. ש, אזוי? נישט סתם א חסיד, איך בין זיין משמש. איך, איך, wow, דו ביסט די מאן שבח פון אימעצער? יא, wow, דו ביסט משמש געווען די הייליגער אימעצער? wow, דאס איז דאס איז א בשר ודם, דאס איז שוין א צדיק, א מלאך אלקים. אבער אימעדזשין איינער וואס קען זאגן, איך בין די עבד השם, איך בין די עבד השם, דאס זאגט די ספרנה זאגט, אז הי' תורתך, קענסט זיך בארימען מיט אים, קענסט זיך לויבן וה' אלקיך ער איז דיין גאט אשר עשה, וואס ער האט געטון איד ך מיט דיר, עשה גדולות וואס און ער עשה איידער די דאזיגע גרויסע זען פארכטיגע זאכן, אשר ראו עיניך וואס דיינע אויגן האבן אליינס געזען, בשבעים נפש יהודיו ושכל מצרימו, נאר מיט זיבעציג מענטשן זענען דיינע עלטערן אראפ געגאנגען פון מצרים, ועתה און יעצט שמך השם אלקיך האט די אייבערשטער דיך, דיין גרויסער גאט, דיך געשטעלט, וככוכב השמים לרוב, אזוי ווי די שטערן פון הימל, לגבי ווען מען רעדט פון די ענין פון אסאך, אזוי ווי די שטערן זענען אזויפיל אסאך זענען אידן אויך אסאך, נישט אבער נישט אז זיי האבן די זעלבע נאמבער וויל דאס דארט שטערן איז צו א הויכע נאמבער מען קען עס נישט מען קען עס נישט ציילן ס'נישט שייך ביי מענטשן דאס אזוי זאגט די הייליגע גרא ואהבתו און זאלסט ליב האבן את השם אלקיך די אייבערשטער דיין גאט ושמרתו משמרתו און זאלסט אפהיטן זיין אפהיטונג וחוקותיו און זיינע געזעצן און משפטיו און זיינע דינים ומצוותיו און אלע זיינע מצוות כל היום אלע טעג וידעתם היום און זאלסט וויסן צולייגן קאפ היינט כי לא יעזבנאיכם נישט מיט ענקערע זין רעד איך יעצט זיי זאלן מיך קענען זאגן מיר ווייסן נישט מיר האבן נישט קיין אייג נישט געזען די אלע זאכן אשר לא יראו את מסר השם אלקיכם און זיי וועלכע האבן נישט געזען די שטראפן פונעם אייבערשטן את גדלו זיין גרויסקייט את ידו זיין החזקה זיין שטארקן האנט בזרועו נטיר זיין אויבערשטער שטארקן ארעם ווער עשה יוסף זיינע צייכענען ווער עס מעשה ווען זיינע מעשה מאשר אסר דרך מצרים זיי געטון מיט די מצרים לפרעה מלך מצרים צו די פרעה קעניג פון מצרים לכל ארץ פון זיין גאנצע לאנד. ואשר עשו, און דאס וואס ער האט געטון לחיל מצרים, פאר די מיליטער פון מצרים, לסיסוף, פאר זיינע פערד און די רכבו און זיינע רייטער, אשר העצב, וואס ער האט געמאכט פארפלייצן אז מי הים סוף די מאסן, די וואסער פון ים סוף, אויף פניהם און זייער פנים ברודפם זיי האבן נאך געגאגט רחרחם נאך אים, ויעבדם השם און האט זיי געמאכט פארלירן עד היום הזה, ואשר עשו לכם במדבר, וואס ער האט געטון מיט ענק אין די מדבר עד בואכם עד למקום הזה, ווילאנג עטס אנקומען ביז דא מיט די מן, זאגט די אבן עזרא מיט נאך זאכן. ואשר עשה וואס ער האט געטון לדוסן ולאבירם און בן אליהו בן ריוון אשר פוצץ הארץ את פיהם וואס די ערד האט זיך געעפנט ביי תבלום ס'איז איינגעשלינגען דאס בתיהם זייערע הייזער ואת אוהליהם זייערע צעלטן ואת כל היקים אשר ברגליהם אלעס וואס שטעלט זיך אוועק אויף זייער פיס זייער פארמעגן בקרב כל ישראל צווישן אלע אידן כי עיניכם הרואות את כל מעשי השם הגדול אשר עשו איך רעד מיט ענק וואס ענקערע אויגן האבן געזען די אלע גרויסע מעשים פונעם אייבערשטן וואס ער האט געטון, ער שמרט אים, און נאכדעם וואס ער האט צוגעזען די אלע זאכן, זאל עטץ עס נעמען א מוסר אפצוהיטן את כל המצוות, די גאנצע באפעל, אלע מצוות אשר אנכי מצווך וואס איך באפעל דיך היום, למען תחזיק כי זאלסט ווערן געשטארקט, ובשם זאלסט קומען ווי רשתים און זאלסט קענען ירשן את ארץ דאס לאנד אשר אתם עוברים, דאס גייט אריבער שלמא דאתמא לרשתה צו ירשן. איז איך זאג אייביג אז מצוה איז נישט קיין לשון פון א law און א קאמענדמענט, מצוה איז א נאך א וועג וויאזוי דער אייבערשטער זאגט איך וועל דיך קאנעקטן, איך וויל דיך, איך וויל זאלסט זיין מקושר מיטן אייבערשטן, סאו לאמיר עס איבערטייטשן, שמרתם את כל המצוות, זאלסט אפהיטן די קאנעקטערס, אשר אנכי מצווך היום, וואס איך קאנעקט, וואס איך ווייז דיך וויאזוי מען קאנעקט זיך היינט, פארוואס למען תחזקי, זאלסט ווערן שטארק אין דעם, און בוסן דורכדעם וועסטו קענען קומען בראשית המסעודת ווייל דו ביסט קאנעקטעד צו מיך, נעמסט מיין לאנד, אשר אתם עוברים שם, עס גייט זאטן דער רשתה, און למען תאריך ימיו ידו מועט עס לאנג זיין דארטן אויף דעם ערד אשר נשבע השם לאבותיכם, וואס דער אייבערשטער האט ענק באשוואוירן לוסעס דעם צו געבן פאר זיי, און לזרען פאר זייערע קינדער, ארץ, א לאנד, זבת חלב ודבש, וואס ס'רינט מילך און האניג. כי ארץ ווייל דער לאנד אשר אתה בא שמה וואס דו קומסט אהין דארטן דער רשתה, צו אש און האניג, כארץ מצרים איז, ס'איז נישט אזוי ווי דער לאנד מצרים, ס'איז נאך בעסער פון איר, אפילו פון דער שטאט רעמסס, אשר יצאתם משם וואס זיי זענען ארויסגעגאנגען פון דארטן. אשר תזרע זרעך, וואס דו זייסט אן דיינע זעמלען ושקיסם וועסטו אנטרינקען ברגליך מיט דיינע פיס. ס'הייסט אין מצרים האט מען געדארפט ארבעטן פון די נילוס ארויפצוברענגען די וואסער אהין, און ארבעטס די הויעך און כגן ירק אזוי ווי די גארטן פון גרינס, וואס רעגן וואסער איז נישט גענוג דערצו, מען דארף טראגן נאך וואסער. בארץ, אבער דאס לאנד אנשטאט אויבן שוין וואס עס גייט דארטן אריבער לויט די שטאט צו הרש'ן ארץ, איז א לאנד הרים ובקעות פון בערג און טאלן, יא? אונז האבן געזען ס'איז דא פול מיט בערג און טאלן דארטן, ס'האט מען זיך כמעט נישט געזען קיין פלאכע פלעצער דארטן, למטר השמים פון רעגן פון הימל תשתה מים וועסט טרינקען וואסער, ארץ, דאס איז א לאנד אשר השם אלקיך וואס די אייבערשטער דיין גאט דורש אויס איר, אינטערעסירט זיך אייביג אין איר, תמיד, שטענדיג, עיני השם אלקיך, די אויגן פונעם אייבערשטן דיין גאט, בה, איז אין איר כביכול זיך אומצוקוקן וואס זי דארף מען ראש השנה פון אנהייב יאר ועד אחרית השנה ביז צום סוף פון די יאר והיו און ס'וועט זיין אם שמוע וועט זי טאקע אננעמען מקבל זיין תשמעי וועט זי אננעמען מצוות סיי מיינע מצוות אשר אנכי מצוה אתכם היום וועל זיך באפעלן היינט לאהבהו ליב צו האבן את השם אלקיכם און מיט אזא ליבשאפט וועטס ליב האבן דעם אייבערשטן דעם גאט אילו אויף די אזוי וועטס דינען בכל לבבכם מיט די גאנצע הארץ ובכל נפשכם מיט די גאנצע זעהל ווען עס הייסט ווען מען זאל אייך געבן מטר ארצכם די רעגן. פאר ענקער לאנד בעיתו אינעם צייט יורה, די ערשטע סיזען פונעם רעגן, און מלקוש, די לעצטע רעגן סיזען, והוספתא דגנחה ווי אזוי וועסטו קענען איינזאמלען דיין תפילה וועסט רוישך אן דיין וויין ווי צו רעכענען דיין אויל, און אזוי ווי עסט טון אלעס מיט די סיסטעם וועט די שפע אראפקומען, אזוי ווי עסט טון אזוי ווי איך האב דיך געהייסן, איך האב דיך געהייסן האלט די קאפ גראד, און איך גיסן שפע, און אזוי עסטו באקומען אלעס, און דורכדעם וואס עסט האבן וואסער עס זאל וואקסן, עס זאל וואסער פאר די גראז, עס זאל וואקסן גראז, ונשאתי עשב בתך ושאתך עמך, לייגן גראז אין דיין פעלד, לבהמתך פאר דיינע בהמות, ואכלתו און דו וועסט עסן, ושבעתו און דו וועסט זאטיגן, אבער שמרי לכם, היט זיך אפ פאר ענקער וועגן, פן יפתה לבבכם, עס וועט אוועקבייגן ענקער הארץ, ענק וועט זאגן איך האלט נישט די קאפ גראד, איך האלט די קאפ אזוי, וויל די אייבערשטער קען גיסן ווי אזוי ער וויל. אקעי אויב עס וועט זיין אבער עס וועט זיין א פראבלעם פאר ענק וסרתם עצתכם אוועקצוגיין אוועקפירן ווייל ווארט מהם אחרי מ'העט זיך דינען פרעמדע געטער וועסט דאך וויסן אמת זיך בוקן צו זיי זאלסט וויסן אז וחדו אף השם בכם די אייבערשטער זיך צערנען ענק ועוצת השמים ער וועט צוריקהאלטן די וואסער ולא ימוט די הימל לא ימוט עס וועט נישט זיין קיין רעגן והאדמה לא תתן סבילה און די ערד וועט נישט געבן איר תביעה. ואבלתם מהירא, און זיי שנעל פארלוירן ווערן מיט קיין ארץ טובה פון דעם גוטן לאנד אשר ה' נותן לכם וואס די אייבערשטער געבט פאר ענק, ושמתם, און אפילו ווען עס גייט צו גבול זאלט עס לייגן אז דברי אלה מיינע רייד אלע ווארפן אויף ענקער הארץ, און אנאפ שפאנען אויף אויף ענקער זעל, קשרתם אויס מיט זיי, אפבינדן, לאות, אלס א צייכן על ידכם אויף ענקער לינקע האנט, יתכן, והויה לטטפות, טטפות איז טת פס, טת איז אויף כספי שפראך הייסט עס צוויי און פס איז אויף אפריקע שפראך צוויי, צוזאמען איז עס פיר, מיינט די פיר פרשת אין תפילין, ביינער נייכן צווישן ענקער אויגן ולמטה מוחין עושים, און אז די דברי תורה לערנען אז מ'נייכן דעם גרעזין, כדי עס זאל זיין איינגעוואוינט לדבר בם צו רעדן אין זייער בשבתך. און דו זיצט בביתך אן דיין הויז, און ווען לכתך בדרך, און ווען דו גייסט אויפן וועג, און ושכח בך, און דו לייגסט זיך שלאפן בקמך ווען דו שטייסט אויף, איך ספטום זאל זיי שרייבן אלע מזוזות אויף די שוועלן ביתך פון דיינע הייזער, און ושעריך און די טויערן, למען ירבי, כדי זיי זאלן נישט פארמערן ימיך ענקערע טעג, און ענקערע יארן מימי בניכם, און די טעג פון ענקערע קינדער על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם, אויף די ערד וואס דער אייבערשטער האט באשוואוירן פאר ענקערע עלטערן לעשות להם, צו געבן פאר זיי, כמים שמים, אזוי פיל ווי עס איז דא די טעג פון די הימל אלע ארץ אויף די ערד, ווי לאנג די וועלט שטייט, כי אם שמור תשמרם, אויב אפהיטן וועט עטס אפהיטן, דורך לערנען און חזר'ן די אלע זאכן און נישט פארגעסן אז כל המצוות הזאת די אלע דאזיגע מצוות די מצוות אשר אנכי מצוה אתכם לעשות וואס לאהבו ליב צו האבן את השם אלקיכם ללכת בכל דרכיו צו גיין אין זיינע וועגן לדבקה בו און זיך קאנעקטן מיט אים, אז ווער וויאזוי וויאזוי איז דאס מה הירחם אף ירחם אזוי ווי די אייבערשטער טוט חסדים זאלסטו אויך טון חסדים, נאר דווקא בו, עס האט ממש קאנעקט מיט זען וואס דער הויער איש השם, את כל הגוים האלה העמד לפניכם, וועט די אייבערשטער פארטרייבן די אלע פעלקער פון אים, פאר ענק וועט ערשטומען גוים גדולים עצומים מכם, און עטס וועט צעיאשענען פעלקער גרעסערע און שטערקערע פון אייך, כל המקום, יעדע פלאץ אשר תדרך כף רגליכם, זיין געפיס וועט טרעטן אין בוי, לכם יהיה וועט זיין פאר ענק, מן המדבר, פון דער מדבר, פון דרום זייט, ועל לבנון, און לבנון, מן הנהר, פון דעם טייך, נהר פרת, פון די יופרייטיס ריווער, די טייך מירון, ועד הים האחרון, פראם די ריווער טו די סי, ביז צום ים פון מערב זייט, יהיה וועט זיין, לא יתייצב איש מפניכם, יהיה גבולכם, כ'ווארט, יהיה גבולכם וועט זיין ענקער גרעניצן, לא יתייצב איש. עס וועט נישט זיין קיין מענטש וואס וועט זיך קעגן שטעלן בפני חם קעגן ענק מלחמה צו האלטן, פחד חם ענק איז שרעק, און מורא חם ענק איז פארכט, יתן השם אלקיכם וועט דער אייבערשטער ענק גאט געבן על פני כל הארץ, אויפן פלאך פון דער גאנצער ערד אשר תדרכי בה, וואס איר וועט צוטרעטן אין איר, כאשר דיבר לכם, אזוי ווי גערעדט וועגן אייך. זאגט די הייליגע משנה, נגעים פרק ב', בהערת עזה ונערץ בו בגרמוני קאי הוא.

צופרי אדער נאכמיטאג איז נישט אין די הויז און נישט אין ביי פארוואלטונג טאג, לא בצהריים נישט נאכמיטאג לפי ש א זאגן נאר ריסק היו, איין וואס ארום ווען יא, בשלש בארבע בחמש בשבע בשמונה בתשע ורב מאיר רבי יהודה אומר בארבע בחמש בשמונה בתשע, משנה ג' כהן הסימן באחת מעין אויף א כהן וואס האט בלינדע איין אויג, או שכו ע מאור עין אויף, לא ירא את הנגעים, שנאמר לכל מראה עיני הכהן, בית האופה, איין פסחים ביי חלונות דער איז אויס נגע. אויף סטאטש א שטוב אן א פענסטערס

משנה היי, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו, די נגעים פון יעדן איינעם קען א מענטש א כהן באקוקן חוץ זיינע אייגענע נגעים, אויף דעם האט דער בעל שם טוב געטייטשט, יעדער איינער זעט זיך יענעמ'ס פראבלעמען, חוץ זיינע אייגענע פראבלעמען זעט ער נישט. ר' מאיר אומר אף לא נגע קרוביו. אז ער קען אויך נישט באקוקן די נגעים פון זיינע קרובים. כל הנדרים הוא דמעתר, די נדרים פון יעדן איינעם קען א מענטש מעתר זיין, חוץ מנדרי עצמו, אויסער זיינע אייגענע נדרים, רבינו אומר, אף לא לנדר אשתו שביני לבין אחרים, כל הבחורות היו דמרויו, חוץ מבחורות עצמן, זאגט די גמרא, מסכת נדה, דף קפ ד עמוד ב', תענית, יעצט האבן מיר געלערנט, אבא שאול אומר, ווי טעם רבי יוחנן, קובע פאר מעשים ווי סי', איך פלעג באגראבן טויטע מענטשן, פעם אחת רצתי אחר צבי, אמאל בין איך נאכגעלאפן נאך א הערש, און דער הערש איז אַרײַנגעלאָפֿן אין דער אויבערשטער חלק פֿון די פֿיס פֿון אַ מעז, די בײן איז געווען געלעכערט און ליידיק. ונכנסתי בקרש המעז, און איך בין אויך אַרײַנגעלאָפֿן אין די בײן פֿון דעם דערדיכטן פֿון דער מעז, ורצתי אחריו שלש פּרסאות, איך בין דאָרט נאָכגעלאָפֿן דעם הערש ביז דרײַ פּרסה, אַ פּרסה איז בערך אַכט טויזנט איילן, וצבי לא הגעתי, און די הערש האָב איך נישט געכאַפּט, ווײַל ס'איז נאָך ווײַטער געלאָפֿן, וקולות לא קלטו, און די דיכבײן האָט זיך נאָך אַלץ נישט געענדיקט, כשחזרתי לאחור, ווען איך בין צוריק אַרויסגעגאַנגען פֿון דעם בײן, אמרו לי, האָבן מיך געזאָגט,

כשחזרתי לאחורי אמרי, ווען איך בין צוריק ארויסגעגאנגען פון די מערה, האט מען געזאגט עיין של אבשלום עשה, דאס איז געווען די אויג פון אבשלום די זון פון דוד המלך. כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס מיינט, אבער איך מיין אז דאס איז אלעס זייער הויכע זאכן, און מער אזעלכע בחינות, כ'האב נישט אריינגעטון צופיל אין דעם ביי נאו. לאמיר גיין ווייטער. זאגט די גמרא, ושמע תאמר אבא שאול געט נאנעס הבה, טאמער וועסטו זאגן אבא שאול איז געווען א קליינטשיגער נידעריגער, און וועגן דעם איז ער געשטאנען ביז א נאז, אבער ס'איז נישט געווען עכט אזוי טיף. זאגט די גמרא, ניין, אבא שאול ארוך בדוריו, אבא שאול איז געווען דער העכער פון אלע מענטשן אין זיין דור. רב טרפון, מגיע לכסייפה, רב טרפון וואס איז געווען הויעך, האט גערייכט צו אבא שאול ביז צו זיין אקסלען. זעמיר יעצט געווען ביי רב טרפון טאקע דארטן אין קעדיטא. כ'מיין שוין מ'האט אריינגעלייגט דאס אין פאריגע שיעור, טאמער נישט מוז אריינלייגן יעצט. כ'האב מתפלל געווען דארט פאר די גאנצן עולם.

עד ביז עד פלגי, ביז צו האלב פון נגיב, וכולי עלמא קרא לה פרשת פדינא, פרשת פדינא איז עד חצה, אלע מענטשן האבן דערגרייכט צו פרשת פדינא נאר ביז צו זיינע לענדן, פון דעם קען מען זען ווי הויך אבשלום איז געווען, און ווי טיף די לאך פון די אויג פון אבשלום איז געוועזן. סאו דארף איך רעדן צו צבי לעווין און צו מעט לעווין אז פרשתפדינא פון די פאמפעדיסא, כ'ווייס נאכנישט ווער די פרשתפדינא איז, פאמפעדיסא ווייסן מיר אונז שוין, אקעי. אויב גייען מיר לערנען דא די זוהר הקדוש, די זוהר הקדוש דא האב איך נאך גארנישט אנגעגרייט סאו כ'גיי מיך יעצט אריינקוקן דא שנעל אין זוהר הקדוש ערב שבת קודש פרשת עקב ברענגט מען פון ויקהל דף רש ד עמוד ב' וואס זאגט ער דא אזוי. אז די די צייט פון די חכמים איז פון ליל שבת ביז ליל שבת דווקא ווייל דעמאלטס איז דא א יחוד עליון אויבן, און הגם אויך אין די אין די וואכענדיגע טעג איז דא א יחוד עליון בחצות ביינאכט, אבער עס איז נישט דומה מיט זיין מעלה צו די יחוד וואס איז דא ביי פרייטאג צונאכטס, ביי פרייטאג צונאכטס איז דא אזא השראת השכינה, א הארת השכינה, וואס באלייכט אריין אין די אונטערשטע וועלט, און דעמאלטס איז די זמן זייער מסוגל צו ברענגען נשמות קדושות אן קיין שום. געמישעניש פון טוב און רע, אזוי ווי אין די וואכן וואס מ'דארף וואס איז יא מער געמישט. זאגט ער אזוי, ר' יצחק האט אזוי געזאגט, אנוסן די חכימען די יאדער אוזן עילאם, די צייטן די עונה פון די חכמים וואס ווייסן די סודות העליונים, פון די מעלה פון ליל שבת וואס איז העכער פון אלע אנדערע נעכט, איז מליל לשבתא לליל לשבת, פון ליל שבת ביז ליל שבת, ווען כמי אונטער מיט חזל האט שוין גערעדט וועגן דעם, אבל מילא דא שאילנא לבצינא קדישא, די זאך האבן מיר אונז געפרענגט פונעם הייליגן מהר א, דאס איז רבי שמעון בן יוחאי, דא חזינן דהאי כסרא תתא אונז זעהן מיר דאך אז דער קיסר פון דא אונטן וואס איז דער שכינה נקטה ב מא דנקטה ביממה איז מקבל פון וואס איז מקבל בייטאג וואס טייטש די שפע פון אויבן, און בלילה. און אויבן ביינאכט, יואב מזוני לכל חייליו געבט עס די שפייז פאר אלע אירע הערשאפטן, כמו דער קמיע, אזוי ווי די חברים האבן שוין גערעדט די כסדר שטייט והתקום בעוד לילה, און דעמאלטס ותתן טרף לביתו וחוק לנאריסיו, נקטה ביממה ויהבה בליליה, ס'איז מקבל די שפע בייטאג און ס'געטיילט עס אויס ביינאכט, והשתא אמר, און יעצט זאגט מיין רעבין מרדכי זאב יגר, יש ואשתו ממעל, יעצט זאגט מיר דער רבי, די זיוויגע אשתקד בהאי לליא, אז די זיווג ניחא עלין עולמות העליונים געפונען זיך אין יענע נאכט פון ליל שבת, און דעם איז אויך א זיווג תחתון פון די חכמים דא אויף די וועלט, און ווען די מלכות געבט זיי נשמות יקרות, איז די שאלה אז ליל שבת איז איז איז. איז מקבל און נישט געט און געט עס נישט, אמר האט רבי שמעון געענטפערט ודאי זיוויגו אשתקח בלילי דא, ס'איז זיכער אז ס'געפינט זיך א זיווג אין א יחיד עליון די נאכט, מאי טעמא וואס איז די טעם, בגין דהאי לליה די נאכט א פרישע נשמה נשמתן לכל ענין חכימא דידן רוזין דחכמותא, אין די נאכט געבט מען די פאר די טייערע נשמות פון די אלע חכמים וואס ווייסן די סודות החכמה, און זיי זענען נישט מסייעת'ט אין זיי און זיווג נאר שבת פריי צונאכטס וכ' בירא זיווג געלוי שתכח ביום מן אחרי בכל חדוה און די חיבור אין די יחוד געפינט מען זיך נישט אן אנדערע טאג פון די וואך בלא ערביביא אחר מיט אנדערע אן קיין תערובות מסתתר אחרא, כגון דא אזוי ווי אין די ליל שבת בגין די אינערלישע שמועס אין די פליגאס, ווייל די אלע נשמות וואס זיי וואס טיילן זיך אין די ליל שבת פליגאס לוי מחכימען, צוטיילט מען זיי פאר די צדיקים חסידים, צדיקים און חסידים כדקריאה אזוי ווי עס דארף צו זיין, וסי' נחמיה בכל לילה ווי ליידער יעדע נאכט, זיוויגי השתכח וודאי, געפינט זיך א יחוד אין א זיווג עליון וואס איז משפיע נשמות פון זיווג התחתון, איינמאל ס'איז ארווען אין די יחוד, בפלגות ליידער בחצות הנאכט, וואו קומען דאס האט מען שוין גערעדט, אבל לא בכל סטרא מהאי זוויגא, אבער דער יחוס וואס ווערט געמאכט אין דורך אין די טאג, דורך די וואך אין חצות הלילה, איז נישט אזוי גאנץ אזוי ווי פון אלע זייטן, אזוי ווי די זיווג און יחוד וואס געשען אין שבת. וועגען דא, חכימא די יעלען רוזינער חכמים וואס ווייסן די סודות פון די מעלות פון די יחוד און ליל שבת בייען לסדר השמשה, דארפן מסדר זיין זייער שמש ליל הוים בהאי לליה, אין די נאכט פון ליל שבת מאי טעמא, וועגען כל יום די שבת ווייל אלע טעג פון די וואך איסלען און ריח האחר איז דא אנדערע ריח די שור עלמה וואס איז געוועלטיגט אויף די וועלט איבער הלל לילה איסלען ריח האחר קדישא און די נאכט פון שבת איז דא א הייליגער ריח די נאכט לפני קדישא וואס עס גייט אראפ פאר די אידישע קינדער די הייליגע וההיא ריחי נשמתי כל חלתי קלתי און די ריח איז בלאזט און שלעפט זיך נאך פון די. פון די פון די עתיקא קדושה פון די פון די הייליגסטע פון די אלטסטע וואס דאס איז קעצער פון אלע וועלטן ונחת על הגאון נקודת התורה און ס'הערט נידערט אראפ אין די אונטערשטע נקודה וואס די שכינה למאיר בעיניך לכל עם דאס געבט מנוחה פאר אלעם וואס דאס פאר לכל סטרא און דאס איז ציילט אין אלע זייטן לעילה אויבערשטע וועלטן אין שכינה לעשאתה און אונטן פאר די בני ישראל כמו דאתו אמר ביני וביניו וישראל. זאגט די הלכה, רמב ם הלכות שבת פרק יט, כל שרעו למאכל בהמה, מותר לכשר'ס בשבת. יעדע זאך וואס בהמה קען עס עסן, מעג מען עס פארבינדן שבת, לפיכך וועגן דעם, אם נפסקה רצועת סנדלו אויב בכרמלית, אויב איינער איז געגאנגען אין א כרמלית און זיך אפגעריסן א בענדל פון א שיך, נוטל גומי לה כשרעו למאכל בהמה, מעג ער נעמען א פייכטע שטיק, א שטיקל פייכטע גראז וואס בהמה קען עס עסן, וקורא חלב וקורא שרעי גומי, און ער וויקלט עס ארום די שיך און פארקניפט די שטיקל גראז, נישט מותר רצועת מנהל וסנדל, איז ארויסגעצויגן געווארן די בענדלעך. פון א לעדערנע שיך אדער פון א האלצערנע שיך, אויב ס'איז נישט מיט רוב הרגל, מותר להחזיר הרציעס למקומו, מען מעג צוריק אריינציען די בענדלעך אין די שיך, ובלבד שלא יקשו און זאלן נישט צוקרימפן די בענדלעך, ואני ומתרס, צו מאכן א משני, א שלייף, מעג מען יא. לפי שאינו מסתכך לעבס בקשירא, ווייל ס'וועט זיך נישט פארטוישן מיט א קניפ, וועט נישט זאגן אז אויב מ'מאכט א משני מעג מען אויך צוקרימפן, לפיכך הכבל שנפסק, א אז די דינער זויבער שטריק איז געווארן צוריסן, מקבץ שניי כצוסף, זאל נעמען ביידע עקן וקורא חרוב משיחא ועונה ועניו און זאל מאכן א מאשני. מאשני איז א אונגארישע ווארט? מאשני, מאשני. וויאזוי הייסט עס אויף ענגליש? א באו? באו איז היינט אויך אונגאריש, באו, ניין באו איז היינט טעמפל שיט, אקעי, דעטס איט. זאגט דער מס' ספר חסידים סימן קיף עיין ב', שלושה יצורים רעים, היימער הלוחצים את האדם על דברי האישה. ס'דא דריי יצר הרע'ס, וואס זיי לייגן פרעשור אויף א מענטש וועגן די תאווה צו א פרוי, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק, כולם מיני עפים, אלע זענען מיט זיינע, און כמו תנור בעירו, ווי א צרור ברענט אין זייער, ווי עס ברענט אין די אויוון, וואס איז אנגעהיצט געווארן אין א אופן פון א בעקער. נאך שטייט אין פסוק, כי קרבו כתנור לבם בערבם כהל הלילה, זיי האבן אנגעגרייט זייער הארץ צו לאקען נאך די עבירה מיט א פרוי, אזוי ווי א אויוון וואס דער בעקער, מ'טוט אים אנהייצן מיט פייער צו באקן אינדערפרי און ער גייט זיך לייגן שלאפן. בבוקר בוער כאש להבה. כולם יא חי מקטן, די קטן איז נאך אמאל שטארק די פלאץ אז די התחלה ברענט צו היצט און צו אן עבירה איז ווי א ברענדיגע אויוון. שלושה תנין בפרשה, דריי מאל שטייט אין די קאפיטל די ווארט אויוון. שלושה יצורים על אשה, דאס איז קעגן די דריי יצר הרע וואס א מענטש האט וועגן תאווה פון א פרוי. יצר לראות ולהראות, ס'דא א מענטש וואס איז. וואס עס וועט מאכן ער זאל קוקן אויף פרויען, ער זאל זען געזען ווערן דורך א פרוי מיט זיין שיינקייט, יצר הרע אשר תאווה וחומץ שכימים, א יצר הרע איז דאס וואס ברענגט אים צו טראכטן און האצן צו גליסטן צו א פרוי, און דאס גליסטערן טוט אים שטארק אנהייצן, ויצר לב בוער, און נאך א יצר הרע איז דא ביי א מענטש וואס ער ברענט מיט די תאווה ולא יכבה און עס קען נישט פארלעשן ווערן, שהלב חושב כל שעה אחרי האישה, די הארץ טראכט אייביג נאך אויפהערן נאך די פרוי, ומשתגע אחריה און ווערט משוגע פון די גרויסע פון די גליסטערניש אשר היה אצלו, און ווי זי קען זיך נישט בארואיגן ביז ער וועט זיין ביי איר, וזה קשה מכולם, דער יצר האט נאך ערגער פון אלעם, יש נס עלי כישופים, אמאל קומט אזא יצר הרע דורך א כישוף, אפילו לא ראו אותו מעולם, אפילו ער האט די פרוי קיינמאל נישט געזען, קען זיך די כישוף מאכן ער זאל זיין ווי משוגע פון גליסטענישן, ביז ער וועט זיין ביי איר, ממש אמאל קומט איין יצר הרע שולט ער במה שאינו ראוי את. די יצר הרע געוועלטיגט נאר אויף די זאכן וואס דיין אויגן פונעם מענטש זעען, זע יצר חימד של חימם התאווה, דאס איז נאך די יצר הרע וואס מאכט ליסטן פון די ווארמונג צו די תאווה, אבל יצר שהלב בוער אחר אישה בלא ראיה, אבער די יצר הרע וואס ברענט מיט תאווה אין הארץ צו א פרוי וואס האט בחיים נישט געזען, ענין זה, כאדם שתגע אזוי ווי א מענטש וואס ווערט משוגע, כאישה מעוברת שמתאווה לאכול שום דבר, אזוי ווי א אישה מעוברת וואס איז געלוסט צו עסן א סערטן עסן, זי האט א קרעיווינג, ויום ולילה היא מהרהרת אחר עושה דבר, און ביי טאג און ביי נאכט טראכט זי נאר וועגן די זאך. ושכח שאר דברים בעבר זה, און פארגעסט אנדערע זאכן וועגן דעם, כך זה הדבר, די זעלבע זאך מיט דעם, ס'איז ווערט א א קרעיווינג וואס מאכט נישט קיין סענס אפילו, כל היום בתוך ליבו, א גאנצן טאג טראכט ער נאר אין די הארצן וועגן איר און פארגעסן אנדערע זאכן צוליב דעם, אפילו ישמע דברים ממנה ליבו שמח, און אפילו ער הערט נאר עפעס וועגן איר ווערט זיין הארץ פרייליך, ואם יראה עבד או שפחם עושה בעי' ישמח, און ער זעט נאר א קנעכט אדער א דינסט פון די שטוב פון די פרוי און איז דארטן, ווערט ער אויך פרייליך, והדבר עלי כישוף, אזא תאווה ווערט געשאפן דורך כישוף, ויש בלא כישוף, אמאל קומט אזא תאווה אויך נישט דורך כישוף, דארף מען זיך האלטן שטארק און גוט. ברוך השם לעולם מן העולם אמן ואמן.